Selâm aleyküm sayğılı seyirciler, dindaşlar! Ramazan kündelik defteri programmasına kene de hoş keldiñiz. Bismillah, vessalâtu vesselâm alâ Rasulillah dep başlayalım. Malümdir, sonun ki mubarek aynın on künün çerçevesindemiz ve bilemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge emir etti. Bu gecelerni yaşattırmağa, ibadet içisinde yaşattırmağa. Ve bizge Resulullah aleyh salâtu selam emir etti ki, Qadır gecesini qıdırmağa. Qadır gecesinde bayağı bir şey añlattıq keçen sefer. Amma kene de Qadır gecesi, biz aslında bir ferqındamızmı aslında? Bu Qadır gecesini müimliginiñ farqındamızmı acaba? Siz tüşüniz ki, yani bir salih amel yaptıñız, soñ tüşüniz ki, bu salih amelni siz sanki biñ ayda yaptıñız. Biñ ay neden ibarettir, bilesiñizmi? Biñ ay, baqıñız, sayıldı. Seksen üç sene ve dört aydan ibarettir. Mesela siz qalqtıñız, bir dua yaptıñız. Öyle bir ökür-ökür ağlap bir dua yaptıñız. Tüşüniñiz ki, sanki siz bu duanı, yani bu müddet yaptıñız ya da iki rekât namaz qıldıñız. Ya da sadaqa çıqartıñız. Ve Alla subhana taalâ sizge bu amelni yaza, sanki siz bu amelni seksen üç yıl ve dört ay yaptıñız. Bunı añlaysızmı? Ya Allah, ya Subhanallah! Allah Subhana Teala epimizge nasip etsin bu geceni idrak etmege. Amma şimdi bazı arqadaşlar belki sorarlar, Ya oca, ya ne içün bu qadar mubarek bir gece olsa, ne içün ki Allahu subhane teala bu bilgini aldı? Baqıñız, bu sualge de teferruatlı bir cevap bar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umumen añlattı, dedi ki, Asa en tekune hayr, e, ve bunı saqlamasında bir hayır bardır. Şimdi bu hayır neden ibarettir? Baqıñız, böyle sebeplerni ulemalarımız, İslâm ulemalarımız añlata. Birinci, Ennehu lev alimal ahyâru vel eşrâru letesallatel eşrâru alen nâsi biddua, eger Bu bilgi açıq olsa edi, kötü insanlar, pis insanlar bu geceni qullanar ediler, dep işaret eteler bazı ulemalar. Yani hikma, yani bunı Allahnıñ ikmeti, ne içün Alla subhana taalâ saqladı. İkinci sebep, bu aslında bu bütün sebepler bir-birisine bağlı.

Fitne bergen şeyler. Baqıñız, men ayttım, bu sebepler bir-birine bağlı. Ve üçünci, bayanu sadiqi fi talabihâ minel mutekâsili. Ve Alla subhane teâlâ bunı saqladı, çıqartmaq içün ortağa, kim kerçekten Yani ihlâs bir şekilinde Allaha subhane teâlâ ibadet ete. Kim kerçekten bu geceni, bu geceni idrak etmege istey ve aq ete. Kimden ayırmağa istey? Mütekâsir, tembel olğan insanlardan. Yani, a, men bilem şimdi, uhmm, bu gecede Qadr Gecesi, tamam, bu gecede ibadet yaptım, a, iş bitti. Öyle degil işte. Öyle degil işte. Bu esas üç sebepni añlatalar ulemalarımız. Ve ondan da ziyade, ondan da ğayrı, aslında bir baqsaq, yani bu gece, bunıñ geceniñ manası bu keramettir. Allahu subhane teala kerameti. Keramettir ne demek? Demek ki, bir insan içün ikramdır da, Allahu subhane teala büyük bir nimetidir. Şimdi tüşüniz ki, Allahu subhane teala sizge, sizni bir belâdan qurtardı. Yani böyle bir, böyle bir şey oldu ki, normal bir alda, normal bir vaziyette, adiy bir vaziyette, Yani böyle olmamalı. Yani ayatımızda böyle bir şey ola. Mesela men hatırlayım ki, bir arqadaşımız keldi ayttı ki, ya ocam men qurban kesmege isteyim. Sevinip, quvanıp böyle. Men deyim, ne oldu ya? Qurban kesmege isteysiñ. A, dey ki, menim balam ikinci qattan tüşti. Men emen telefon açtım hastahanege, çünki añladım ki, içerisiniñ organları patlayacaqtır ve ameliyat kerek olacaq. Allah köstermesin, bala ölmesin. Amma telefon açqanda ve tüşkende bu balanı hastahanege alğan soñra vaziyet ortada çıqtı ki, iç bir şey olmadı. Bu keramettir. Alla subhane taalâ bu balaçığını saqladı. Böyle bir şeyler ola bilir, yani keramet. Alla subhane taalâ sizni bir şeyden saqlay, böyle bir şey sizge yapa ki, siz añlaysıñız ki, Bu Allahtandır. Allah olmasa, ya da bu cenk savaşında mesele, bazı snaradlar, raketalar keleler, fırlanıp, tereke soqula, patlamay. Bu nedir? Bu Allah'ın subhaneta kerametidir. Allah subhane taala saqladı. Bu aslında Allah subhane taala bir insanğa, bir quluna bir keramet bağışlasa, Bunı saqlamaq kerek aslında. Onen böyle ğururlanmağa, kitmege, Alla subhane taalâ maña bunı yaptı, ha, baqıñız, men böyle bir insan, men bilmem avliya ve ilâ ahiri, bunı doğru degil bunı añlatmağa ve söylemege. İşte, şimdi bağladıñız, e? Leylâtul qadr ne zaman olğanını bu bilgi, bu keramettir. Onıñ içün saqlanğan bir bilgi. Men belesem, inşalla, añlaşılğan bir meseledir. Ne yapmaq kerekmiz bu gecede? Eñ müim sual ve esas sual bugün, ibadet, ibadet. Namaz olsun ve dua olsun. Atta bile, baqıñız, atta bile Sufyan-i Savri Ne ayttı? Ed-duâ'u fi'l-leyleti ahabbu ileyye min'es-salâ. Gecede menim içün dua namazdan dan sevgili bir ameldir, salih ameldir. Dua, dua. Ve bazı insanlar derler ki, Ya bu gecede, hususan qadınlar, belli bir künlerde bilemiz ki, onlar namaz qılmağa imkânları yoq, mesecnen. Baqıñız, amma dua yapmağa imkân bar. Ve bazı insanlar belki seferci oldılar, yolda qaldılar, öyle de ola bilir. Kene de dua açıq bir qapıdır. Hususan kim seferde olğan, em seferci olaraq, yolcu olaraq onıñ Alla subhana taalâ duanı qabul ete, em de Qadr Gecesini idrak etse, ne qadar büyük bir nimet olacaqtır. Demek ki, angi aldansıñız, angi vaziyettesiñiz, bu müim degil. Müim olğan, yüregiñizde ne? O müim olğan. Oña köre Allahu subhana taalâ sizge bu fursatlarnı, bu imkânlarnı açar. Ve dua etemiz ki, Allahu subhana taalâ epimizge nasip etsin bu geceni idraq etmege. Ve eñ doğru, eñ yahşı dua kene de, aslında esas olaraq, Göñüliñizde ne kelgen oğanı, onı sormaq kerekmiz. Ve aslında esas olaraq sünnette ya da Quran-ı Kerimde olğan dualarnı, Quran-ı Kerimde aslında çoq dualar bar, peyğamberlerimiz aleyhim esselam duaları bar. Ve sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne qadar bizge dua añlattı, olarnı Amma esas olaraq göñlüzden ne çıqa da, onı ne isteysiniz, onı talap etmege kerek. Ve müim olğan dua, rivayetke keçken dua, bu duanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz eşine Aişa radıyallahu anha, bizim anamızğa añlattı. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afua fa'fu anni. Bu dua.

Menim çoq duam bu gecede olur edi, Allahtan afu ve afiya, blagopoluçiye i zdraviya sormağa talap etmege, çünki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti onıñ içün edi. Ve salillâhümme alâ nebiyyina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve sellem Bizimle oluñız, qalıñız devamı olacaqtır.